Il-President tas-Slovenja, Borut Pahor, qal li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha politika iżjed ċara biex tiġġieled it-terroriżmu. Waqt żjara statali fis-Slovenja, il-President Mary Louise Coleiro Preca qalet li s-sitwazzjoni fil-Libja hija ta' tħassib u hemm bżonn ta' djalogu biex ma jibqgħux jintilfu l-ħajjiet. Id-dettalji.
Fl-ewwel jum ta' żjara statali fi Slovenja, l-President Mary Louise Coleiro Preca kienet milquha mill-President Sloven Barut Pahor fil-Pjazza tar-Rivoluzzjoni Franċiża fil-kapitali ta' Slovenja, Ljubljana. Wara li ngħatat is-salut mill-Armata Slovena, l-President Coleiro Preca spezzjonat il-Gwardja tal-Unura. B'mod spontanju żewġ Presidenti sellmu lin-nies li nġabru fil-pjazza fejn fosthom kien hemm ukoll ġuvintur Maltin. Il-President Mary Louise Coleiro Preca u l-President Barut Pahor daħlu fil-Palazz Presidenzjali ta' Ljubljana għal taħdidiet. Il-President Mary Louise Coleiro Preca qalet li permezz tal-laqgħat ta' din iż-żjara statali qed tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fosthom il-possibilità ta' ftehim bejn l-iskejjel Maltin u Sloveni għal iżjed kollaborazzjoni fil-qasam tal-isport. Naturalment, dejjem ukoll id-diskors jaqa' fuq is-sitwazzjonijiet ta' konflitti li għandna madwarna, kemm mill-aspett ta' l-Ukrajna, kemm mill-aspett ta' dak li qed jiġri fl-Iraq, is-Sirja u iktar u iktar ġol Libja. L-issue tal-immigrazzjoni tqum dejjem u hemmhekk jien spjegajt fid-dettall kemm Malta ma tiflaħx għal influss ta' immigranti fil-kwantitajiet kbar li fil-fatt qegħdin jaqsmu u jispiċċaw jew Lampedusa u Sqallija u anke uħud minnhom ġewwa pajjiżna.
Fl-2010 Slovenja ħadet minn refuġjati minn Malta. Fi Slovenja l-President Kolejro Preka kellha wkoll laqgħat mal-Prim Ministru ta' Slovenja Miro Cesara u wkoll mal-Assemblea Nazzjonali ta' Slovenja. Intant Malta u Slovenja ffirmaw Memorandum of Understanding għal iżjed kooperazzjoni fil-qasam tal-Akkademja Mediterranja għall-Iżvilupp. Il-ftehim kien iffirmat mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Sloven Karl Erjavec. Dan huwa ftehim bejn l-Akkademja Eh, għal-istudji diplomatiċi veterani li għandna Malta, magħrufa bħala l-MEDAK, u il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Slovenja. Il-valur tiegħu xinu dan huwa ftejim li ħajt laqgħa tliet snin mis-sena 2016 u eh, ħajajn biex ikun hemm bil u kuntatt pjuttost fuq bażi regolari bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Fit-tieni jum ta' żjara statali fi Slovenja, il-President Mary Louise Coleiro Preca iltaqgħet ma' għaqdiet filantropiċi, organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità u wkoll ma' persuni b'diżabilità. Fiċ-ċentru tal-belt kapitali ta' Slovenja, Ljubljana, tliet snin ilu fetaħ restorant li fih jaħdmu persuni b'diżabilità. Dan ir-restorant Druga Violina u mmexxi minn ċentru li jaħdem ħafna ma' persuni b'diżabilità, Draga, u wkoll il-Kunsill Lokali ta' Ljubljana. Natasha Pisek ilha taħdem f'dan ir-restorant bħala waitress Mindu fetaħ, qaltilna li tinsab kuntenta ħafna taħdem mal-persuni b'diżabilità u qalet li bħalissa hemm 20 persuna b'diżabilità jaħdmu f'dan ir-restorant. The whole idea is that we including people with special needs in our prom program because uh, we would like that they are um, including in uh, in social uh, life. Il-President Mary Louise Coleiro Preca qalet li l-Presidenza taħdem biex tapplika dan il-kunċett fl-istabiliment tal-ikel tal-Kitchen Garden. Dan huwa il-metodu ta' posta xogħol li jkun tassew inklusiv. U bla dubju ta' xejn ħankunu qegħdin ħarsu lejh ukoll għal qudiem biex naraw kif nistgħu ngħinu anke mill-Presidenza. Il-Presidenza għandha wkoll xi posta catering u allura hemm se jkun il-ħsieb biex naraw kif dan il-post jirrifletti dak li l-poplu tagħna għandu jkollu, ġifieri soċjetà inklussiva Il-President Kolejro Preka żaret ukoll iċ-ċentru Draga fi Slovenja li ilu mwaqqaf mill-1984. Dan iċ-ċentru joffri residenza u wkoll ċentru ta' matul il-jum għal persuni b'diżabilità. Intant f'Lubljana l-President iltaqgħet ukoll mas-Sindku Zoran Jankovic li wera x-xewqa li ż-żewġ pajjiżi jikkolaboraw iżjed speċjalment fil-qasam turistiku. Is-Sindku ta' Lubljana qal ukoll li jixtieq li l-Belt Kapitali ta' pajjiżu jkollha ftehim ta' kollaborazzjoni mal-Belt. Dwar dan il-President qalet li ż-żewġ tibliet kapitali għandhom il-potenzjal li jaħdmu flimkien Stiednet lill-artisti Sloveni biex jingħaqdu mal-Maltin għaċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru fil-Belt fl-2018 meta l-Belt tkun il-Kapitali Ewropea għall-Kultura. B'dawk il-laqgħat il-President Mary Louise Coleiro Preca temmet iż-żjara statali tagħha fis-Slovenja, pajjiż li ilu biss 23 sena indipendenti issieħeb fl-Unjoni Ewropea flimkien ma' Malta f'Mejju tal-2004 u permezz ta' din iż-żjara statali ż-żewġ pajjiżi se jkomplu jsaħħu r-relazzjonijiet bilaterali. Fiorella Paċ minn Slovenja għal Television Malta.